Иккитин дьэ сүүрбэ сыл оскуолаҕа киириэннэ саастааҕылар тэрилтэлэрин сүүс сыллаах юбилейын көрсөр бэлиэтиһик буолар. Иитээччи диэн барытынан талааннаах, кини ыллыыр, уруһуйдуур, үҥкүүлүүр. Биһиги улууска айар дьоҕурдаах иитээччилэр элбэхтэр. Бу юбилейдаах сылынан барыгытын эҕэрдэлээн туран, бэйэлэрин хоһооннорун эһиэхэ аныылларын көҥүллээн. Махтанабыт иитээччигэ, уһуйааммыт биһиэнэ истиҥ сыһыан уйата сарсыардатын эрдэлээн кырачааннар мустабыт, ырыа-тойук аргыстаах, үҥкүү-битии арыаллаах үөрэнэбит-сайдабыт, билиибитин кэҥэтэбит, иитээччибит тылын истэ иллээх дьоннор буоламмыт, бары бииргэ мустаммыт коллективка үөрэнэбит. Кыраларга көмөлөһө, саастаах дьону убаастыырга биһигини үөрэтэллэр, үчүгэйгэ сирдииллэр. Махтанабыт эһиэхэ истиҥ сылаас сыһыаннаах, ийэлии амарах майгылаах күндү дьоҥҥо иитээччигэ. Омуй-сомуй көрөннөр, минньигэс да дьоннор Барыгыл маанылара, баардара-суохтара, күҥҥэ көрбүт көмүстэрэ, детсааппыт оҕолоро. Мичээртэн үөрэллэр, тэҥҥэ оонньууттанастаналлар, ырыаны сэҥээрэллэр, үҥкүүнү биһирииллэр. Күннэтэ алтыһар, иитээччи эдьиийдэр толуурдара сөхтөрөр, үтүөлэрэ хайҕанар. Сайда турдун уһуйаан, оҕо саас уйата, дьоллоох кэм биһигэ, детсааппыт барахсан. Кырачаан доҕоттор, күннэтэ тиэтэйэн, уһуйаан аанын тэлэччи аһан, кэнчээри ыччаттарбыт дьулдаарар куоластарынан, мичилиҥниир харахтарынан үөрэн чэмэлийэн киирэллэр. Оонньуу оройуттан көрүнары көҕүлээн, ыллаан туойан дьиэрэйэн, үҥкүүлээн битийэн, күргүөмүнэн көрүлээн, ойон-көтөн биэрэн күннэрин атаараллар. Кэски кэскиллэрбит Кэрэ чээкээн чэрэллэрбит энньикэлэрин түстээччи, иккис өһүрэх ийэлэрэ, иэйиилээх иитээччи, күннэтэ түбүктээх үлэтэ кырачаан оҕолорбут сайдыыларыгар куруутун ананар. Уһуйаанның тартыыбын Амма Бэмбиэригэр Хатыҥчараҥ быыһыгар Эски уһуйаан уһуйары оҕолору уһуйарым. Уһуйааммар күнүн аайы үөрэ-көтө сүүрэбин. Уһуйааммар күнүн аайы барар күҥҥэ күүтэбин. Оҕо аймах мустаммыт, оонньуу оройун тутабыт, арыт быраас буолабыт, арыт моряк буолабын. Улаатаммын сайдаммын улахан киһи буолуоҕум. Умнуом суоҕа өрүүтүн оҕо сааһым уйатын. Уһуйааммар күнүн аайы үөрэ-көтө сүүрэбин. Уһуйааммар күнүн аайы барар кэммин күтүөбүн. Оҕо аймах мунньустан киириэхтэрэ уһуйааҥҥа истиҥ сылаас мичээрдээх утары көрсүө иитээччи иитээччи иккис ийэ кэриэтэ иитиэҕэ кэрэни кэрэхсииргэ киэҥ билиитин тириэрдиэҕэ кэнчээри ыччат сайдарын туһугар есть профессия которой много лет

сып-сырдык дууһалаах оҕолор сэҥээрэ истэллэр кэпсииргин, билиигэ-көрүүгэ тардыһан элбэххэ үөрэнэр баҕалаах. Уһуга биллибэт үлэлээх, иитээччи үлэтэ сыралаах хас биирдии оҕоҕо болҕомто ирдэнэр киниттэн түҥнэтэ. Ырыаны хоһоону сөбүлээн, ыллыыллар-туойаллар күннэтэ, үҥкүүнү астына үҥкүүлээн тиритэн-хорутан ылаллар. Хас биирдии төрөппүт оҕотун эрэнэн хаалларар дьыссаакка оҕото эргиччи сайдыыны толору ылыаҕын баҕарар. Иитээччи идэтин таламмын үлэлии-хамныы сылдьабын. Иитээччи буоламмын, кэнчээри ыччаты илиибэр-сүрэхпэр тутабын.